Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Täze Euroticket wideomyza hemmäňizi hoş gördük. Bu wideomyzda siz bilen mundan öňki e, geçen iki wideoda, mundan iki wideo öňki gören offset buýrugymyzda hem gaýtalap geçişimiz ýaly e, modify menýusyndan e, join we explode buýrugyny ýene bir gezek gaýtalap geçeris. Modify menusyna yzygiderlikli görnüşde dowam etýämiz üçin üstünden böküp geçmezlik üçin we şu ýerde görýän e, erase ondan soň e, break bracket point soň ondan soň reverse ýaly buýruklary hem gysga çeşelerek e, görüp geçeris. Edil bu program bu buýruklar başgalaryna görä has az ulanylýan ýa-da hiç ulanylmaýan buýruklar. Ýöne biz şonda-da boş geçmäliň. Hemmesini başardygymça görkezmek isleýän. Ilki bilen men size şeýleräk L enter diýdim. Sen nokatdan şeýleräk bir sany line bilen çyzgy çyzdym. Enter basyp ýapdym. Şu ýerde men line bilen çyzanym üçin pol line bilen däldi. Şu çyzgylaryň her line-iň özüne aýratyn alyp barjagyny siz elbetde bilýäňiz. Biz şulary ýeke-täk bir ýol görnüşine getirmek isleýän bolsak, ýeke-täk bir pullaýyn görnüşine getirmek isleýän bolsak, joinläp bilýärdik. Joiniň gysga ýoly J Enter. Şu ýerden aşakda görýän şu buýrugyňyz e, gelip ikonada basyp bilersiňiz ýa-da J Enter diýip joinläp bilersiňiz. Şu ýerde görşüňiz ýaly hemmesi ýeke-täk bir çyzgy görnüşine geldi. We Explode hem ulanyp bilýäs, eger çyzgylary partlatmak isleýän ýagdaýymyzda, meselem, şu çyzgyny biz üýtgetmek isleýäris. Islendik bir nokadyny üýtgetmek isleýän ýagdaýymyzda ýa-da e, deletlemek isleýän ýagdaýymyzda e, biz edip bilýäris. Explode-yň hem gysga e, ýoly Xenter we şu ýerde görýän ikonyňyzy hem ulanyp bilýäňiz. Men geldim şu ýerden Xenter diýdim. we Explode bilen parklatdym. Şu ýerde görşüňiz ýaly her biri aýratyn çyzgy görnüşinde hereket etýär. E, Erase-i size düşündirsem şu ýerden. Erase bize çyzgylary deletelemana kömek etýär. Kän bir e, ulanlanok. Delete basmakdan kän bir tapawudy ýok. Trimden birazjyk tapawutlyrak gerekli bolan ýagdaýynda trim bilen biz e, çyzgylama timarlap bilýäris. E, eger isleseňiz erase hem ulanyp bilýäňiz. E, yzgiderli görnüşde çyzgylary deleteýär. Ýöne şu ýerde nähilisi diýsem soluk bir görnüşde bir silueti bar meňki şu ýanky deletlän çyzgymyzyň entere basan ýagdaýymyzda hem çyzgydan çykýar we ýanky çyzgylary tutuşlygyna düýpli pozýar. Soň, meselem, men ýene L enter diýdim. Şeýleräk bir 200-lük bir sany line çyzmak isleýän. Enter basyp ýapdym. Meselem, men şu çyzgyny e, göni merkezinden ikä bölmek isleýän diýin. Men näme edip bilýän? Men şu ýerden e, şu aşakda görýän break we bracket e, point buýruklaryny ulanyp bilýäňiz. Meselem, Şu ýerde e, biz break diýen ýagdaýymyzda gelip e, select object diýä. Geldim, saýladym. We maňa asorsy şeläk size düşündireýin. Geldim, e, break diýdim. Break şular ýaly bir ýagdaýda bize kömek etýär. Asorsy edýän işi şul. Meselem, şu çyzgynyň islendik bir nokady bilen islendik bir nokadynyň arasyny bize Dilitlemaga kömek etýär. Meselem, şu aralygy geldim men birinji nokadyny saýladym, ikinji nokadymy saýladym we şu aralygy maňa ýitirdi. Şularyň e, ikisi hem biri-birinden aýry çyzgylar diýip özüni soňuna soň bölünenligi üçin hereket etýär. Ctrl Z diýdim yzyna gaýtarmak üçin. Ýöne meň ýanky eden çyzgym e, gören bolsaňyz ölçegli bolmady hiç hili. Meselem men näme edip bilýän? Şu ýerden gelip çyzgyny saýlap bir minut. Islenip bu nokadyna gelip saýladym. Soň first point diýip şu çyzgynyň üstünden biz birinji bermek isleýän nokadymyzy has dogry görnüşde bermek isleýän ýagdaýymyzda e, obýekti saýlap soň first pointy saýlamaly bolýar. Soň ondan soň bir minut men os näplem ýapykdy. OS enter diýdim. Meselem end pointyny, mid pointyny tutmak isleýän. Açdym. Şu ýerden break diýdim. Saýladym. Soň first point diýdim. Meselem 200 mmlik bir çyzgy emma men şuň gön merkezinden 100 e, mmlik bölümini aýyrmak isleýän. Men näme edip bilýän? Şu nokada gelip Şu tarapa e, otrek bilen otrek ulanyp men şu tarapa ölçeg almak isteýän endpointdan tutup sonra soň meselem 100 e, 100 50 enter diýdim. 1 minut. Osnek beni ýalňyşdyrýar. Geldim. Break diýdim. Saýladym. First point diýdim. Tutdum. Çekdim. 50 enter diýdim. We e, näçe şu nokada gelip saýladym. Biraz üstüne saklamda soň şu tarapa tarap çekdim we 50 enter diýdim. Şu ýerde görşüňiz ýaly her tarapda 50 lik bir e, çyzgy döredi. Gelip şu ýerden Quick Properties'den biz uzynlygynyň 50 mm'digini şu ýerden görüp bilýäs. Edil şu hem şonuň ýaly. İkisi hem meňzeş aslynda, ikisiniň hem bir funksiýalaryny görkezýär. Şu ýerde bir meni Ctrl Z diýdim. Bracket point göni bize çyzgyny ikä bölmäne kömek etýär. Aralykda boşluk galdyranok. Meselem, şu nokady men saýlan ýagdaýymda az soruşylar bir ýagdaý bar. Ilki çyzgyny saýlap, soň üstünden biz islendik nokadyny saýlap bilýäris. Bu edil ýaňky breakdaky ýaly däl. Soň first pointyny zadyny saýlamaly ýeri ýok. Meselem, men gönşüň mid pointyny tutup saýlan ýagdaýymda şu ýerde birazjyk bir Üýtgeşme balygy maňa görünýär aslynda-da, ýakynlaşsam ýitýär. Şu çyzgy e, göni merkezinden ikä bölündi meselem. Şu çyzgy biri-birini özünden e, özüni aýratyn alyp barýar. Bracket point hem şeýleräk. E, ondan soňky buýrugymyz bir minut deleteledym. E, Eresi görkezdimmi? Hawa, eresi görkezdim. E, şu ýerde join bar. Isleseňiz e, ulanyp bilen. Reverse size düşündirsem şular ýaly bir ýagdaý bar. Line del e, pull line. Meselem, pull line'lary bilýäňiz, yzygiderlikli e, çyzgy çyzmamyza kömek etdi. Edil laýnlar ýaly, ýöne laýnlardaky ýaly dowam bolup gidýän çyzgylar döretýär. Enter diýdim. Meselem, men şu islendik nokadyny saýlan ýagdaýymda şu çyzgynyň yzygiderlikli gidýändigini men görýän. Indi size şeýleräk bir zat sorajak. Men şu çyzgyň haýsy bölümini birinji çyzdym? Elbetde siz Ýaňy göreniň üçin bilýäňiz şu çyzgy şu tarapyny men ilki çyzyp başladym. Şu rewersiň maksady şul aslynda. Käbir ýagdaýlarda meselem path array ulanan ýagdaýymyzda obýektleri köpelden ýagdaýymyzda çyzgynyň çyzylan nokadyndan başlap çyzgy üstündäki çyzgyny köpeltýär. Käbir ýagdaýlarda gabatlaşylyp bilýän ýagdaý, şol ýagdaýda men çyzgynyň, meselem, şu çyzgy däl-de, şu çyzgy birinji çyzylyp başlandy diýip, men AutoCAD-e şony düzedip bilýän, üýtgedip bilýän. Şu ýerden gelip, reverse basan ýagdaýymda üýtgeýär. Edil tapawudyny görkezip oturjak Kän wagt almasyn isleýän. Ýogmasa şu nokatdan başlaýan hem görkezýän käbir funksiýalary hem bar. Geldim. Delete basyp boldum. Häzirlikçe şeýleräk. Indiki sapaklarymyzda, az dogrusu indiki sapagymyzda, kän bir sapakdan uzaga gitmänmika diýip pikir etýän. Modify menýusyndan galan buýruklary siz bilen göreris. Ondan soň e, bir-iki sany mysallary işläp, ondan soň layers bölümine geçeris. E, köpden bäri meňem garaşýan bir bölümim gatlaklar. E, şonuň ýaly görnüşde dowam ederis. Häzirlikçe şeýleräk dostlar, e, özüňize gowy serediň. Nämäňize diňläniň üçin köp-köp sag bolsun aýtýan. Hoş sag boluň.